Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi Luxembourgs finest Metal Podcast. Mam Pit a mam Gilles. Gude Moie Gilles. Guden. Guden Dag. Gutt Nuecht. Gudden Afternoon. Gudden Afternoon, yes, yes. Pleasing, yes. Wéi geet et der, mäi Frënd? Oh jo, et geet. Schéine sonnegen Dag. Dat war fir e puer Deeg nach e bësse geschneit an elo ass dat klassescht Abrëllswieder. Jo. Mee mir si jo wéi ëmmer net hei fir iwwer d'Wieder ze diskutéieren. Mir kéinten dat zwar mol maachen, e Kaméidi goes Weddle Channel oder esou. Mä dat maache mer an eisem, maache mer an eisem véierte Podcast. A freck, et sinn der mëttlerweil scho sou vill, gell? An alles ass politesch onkorrekt. Souwisou, ëmmer, souwisou. Vun dohier, nee, mir sinn haut hei, ech kann et sou mol als eng, eng Pit-Episod definéieren. Net dass ech näischt domat um Hutt hunn, mä de Pit ass do, de Pit ass do definitiv méi spezialiséiert an et geet ëm dee gudden Death Metal. Den Todesmetall. Den Todesmetall, deen eng grouss Roll an der Metal-Welt spillt. Oder gespillt huet an nach ëmmer spillt, ech mengen. Jo, u sech nach ëmmer, ne? De System esou wéi et war, ne? Ech mengen, Thrash Metal ass och net méi dat, wat et war. Dat stëmmt. Mee et ass nach ëmmer present. Et ass nach ëmmer present a virun allem huet et och vill verschidde Richtungen ageschloen. Mä mir schwätzen do vun enger, vun enger Ufanks-Ära, déi esou, ja, Mëtt, Mëtt den Achtzeger. hu Leit decidéiert, hm, dat do ass mer net méi, net méi krass genuch an hunn hunn dunn einfach den, d'Walz ausgepaakt an alles niddergewalzt. Dat ass eng schéin Definitioun, mengen ech, fir Death Metal am Allgemengen. Mir wëllen natierlech e bëssen och an d'Zäit zeréckgoen, wéi dat alles ugefaangen huet, Jo, dat ass schon eng spannend Geschicht. Ass eng spannend Geschicht, och vill Gréissten dobäi, vill sinn nach dobäi, vill leider net méi ënnert eis. An jo, mir mir kucken dann, wou wou d'Rees higeet an vill Spaass beim Nolauschtere fir déi, déi et maachen. Ëmmer dee Pessimismus, ech fannen dat esou gutt, dat ass herrlech, dat ass wouer, dat ass mega, dat ass dat Schlëmmst dobäi. Naja, wou fänke mer un? Jo, Death Metal, wat ass dat? Dat kléngt scho mol direkt vum Numm hier brutal, géif ech soen. Vill denke sech, wéi kann een dat lauschteren, wéi kann een esou Musek maachen? Ech mengen, dat denke se generell. Bei bei Saachen iwwer déi mir hei schwätzen kann ech mir dat virstellen. Jo, mee jo Death Metal ass schonn mat sengen all senge Subgenres niewent dem Black Metal eng vun den extremsten Richtungen am am Black Metal. Absolut, et gehéiert an den Extreme Metal, jo dat ass stëmmt. Voilà, mengen Thrash war scho fir vill domols extrem haart gewiescht, gell? Jo. Awer daf ass definitiv an eng Richtung méi wait gaangen dann. Ja ja, dat stëmmt. Jo, wat wat zeechent et aus? Well et ass definitiv méi double bass dran, vill Blastbeat dran. D'Riffs sinn am Verglach zum Thrash Metal nach iergendwéi méi méi wuchteg, kommen se eriwwer. An dann natierlech haaptsächlech de Growl-Gesang, deen et ausmécht, déi déif, déif, déif Growls. Déi guttural Growls, jo, déi gouf et virdrun am Thrash net wierklech. Verschidden, natierlech verschidde bekannte Bands, wéi zum Beispill Destruction, hunn awer schonn och nach ëmmer zu hire klasseschen, soen ech mol, Thrash-Zäiten, hu se awer scho Lidder geschriwwen, déi kéints de definitiv als en Death-Metal-Lidd do stoe loosse, gell? Definitiv, jo. Dat war esou déi. Déi Ufankszäit, sou. Jo, jo, vu, ech géif soen, wou fänkt een un? Ech mengen, bei där enger vun den éischten Extreme Metal Bands iwwerhaapt, dat ass Venom. Dat ass Venom, jo. Nach ëmmer gewiescht, mengen, souwuel den Death als och de Black Metal inspiréiert gehat, mä duerno war an der Schwäiz Hellhammer komm, Hellhammer, Celtic Frost, Hellhammer, jo, genau. Celtic Frost, jo. An dann, jo, ech denken, Wann s de kucks, wéi sech den Thrash Metal an den achteger Joren, a wéi eng Richtung e gaangen ass, denken ech, datt den Death Metal einfach just eng ganz natierlech Entwécklung ass. Kann een, kann ee sou soen. Ech denken, et war och eng, natierlech eng Zäit, wou vun, awer nach, nach ëmmer vum. soi-disant kale Krich oder vun ganz vill Konflikter weltwäit geprägt ja. war an äh, am Verglach zu den van Driver Mosoner Verglach zu de 70er Joer, mir hatten Tipi-Bewegung Ende 60er an so weiter so fort. D'Leit hunn ugefaangen ëm bësse méi Appppes ze soen. An hei war et dann sou awer schon bëssen eng méi Radikal net, mee wierklech eng extrem Aart a Weis fir kloer ze maachen, datt se net méi, datt se net onbedéngt wëlle Stars sinn, wéi zum Beispill d'Thrash Metal Stars waren. Awer den Thrash Metal, soen ech emol, an de Glam, dat war esou déi, déi sinn gären op e Podest gehuewe ginn an dat ass gäre vergöttert ginn an den Death Metal ass einfach esou. Nee. Jo, dat ass underground gewiescht an ass underground bliwwen. Thrash gouf et duerno vill Sellout gewiescht, ne? Net nëmme Metallica, mengen och Testament hunn Sellout gemaach. Hunn praktesch alleguer iergendwann e Sellout gemaach an hirer Karriär. An och deementspriechend en zimmlech mëttelméissege bis schlechten Album erausbruecht gehat, ne? Jo, Thrash Metal an Death Metal waren dann d'Lyrics, déi waren dann och nach vill méi düster gewiescht. Ech mengen, déi eng hunn dann natierlech iwwer, iwwer Horror, Gore a Folter geschriwwen, ne? Anerer hunn dann awer méi esou sozialkritesch Theemaen an och iwwer Saachen, Nihilismus an, an, an Doud, Krankheet, Krich an Misanthropie an och Satanismus ugeschwat, ne? Wéi dat, wéi sech dat eebe sou gutt gehéiert. Jo, an, an, wann, du hues virdru gesot, et war eng natierlech Entwécklung, absolut. Jo, well wann s de sou kucks, aus dem Trash ass den Dev komm an aus dem Dev wär den Dev net komm, da wär och, da géing et kee Black Metal ginn, gell? Jo, do ginn ech der absolut Recht. Black Metal war, bon, dorop komme mer méi spéit nach eng Kéier, mee dat war och un sech eng Weiterféierung, wéi dat zustane ass, kommen dann an der Black Metal Episode. Yes, yes, yes. Mee ech denken och, datt domols och Albume wéi Wayne in Blood vu Slayer ganz groussen Deel zur beibruecht hunn. Wann s de kucks, ech hat nämlech vir puer Méint hat ech eng Kéier den éischten Album vu Cannibal Corpse gelauscht, ass Eat and Beg Alive, an do ass déck vill Slayer drop, gell, do ass wierklech richteg richteg vill Slayer drop vun de Riffs hier, ne. Ma mir hat, ech mengen déi éischt grouss Beweegung, wann s de esou kucks, wou Fouss gefaasst huet, An Death Metal war awer nach ëmmer d'USA, gell? Jo, definitiv, do huet ugefaangen. Slayer ass ass awer e giganteschen Numm an den USA. Dat war bis se dunn bekannt gi sinn. Okay, do huet dat natierlech well eng weltwäit bekannte Band. Mee jo, du hues du hues absolut Recht. Och wéi s scho gesot hues, déi däitsch Trottonen wéi Destruction, Quaid a Sodom hu vill dozou bäigedroen. An och Dark Angel, Thrash Metal, och zimmlech zimmlech düster an haart gewiescht fir hir Zäit, ne? Jo, Virreider dovun, kanns de scho bal soen. Jo, jo, jo, dat ass awer dat, wat gewisen huet, datt dat an déi Richtung geet, ne? An ech mengen, datt vill soen, dat wär den éischten. Death Metal Album, ech gesinn et éischter esou als dat Bindeglied zwëschen Thrash an Death Metal, wat déi zwee Genren verbonnen huet, dat war Possessed mat Seven Churches 1985. Déi eng soen et wär den éischten Death Metal Album, déi aner net, also eng éiweg Diskussioun, mee ech fannen den Album ass trotzdem nach méi Thrash wéi Death, mee jo dat ass eben eng vu ville Meenungen. Jo, absolut. Ech mengen, wat, wat, wa mer elo just iwwert déi global Entwécklung vum Death Metal kucken, mir hu wierklech vill Sparten och, déi sech do gedeelt hunn, wéi zum Beispill eng New Wave of Swedish Death Metal ass komm, doduerch erausgebuer ginn. Dat war zeréischt am Ufank der Nonzeger huet sech dat esou. drop geschafft an ja. den ganzen technical Dev wo Hanno kom ass alles wirklich nice da war dat wirklich am Fong wann du guckst enger Hand voll Bands zu ver verdanken sind da mhm, am Fong net ganz viel an ähm, dat ass dat wat wat mech ähm, och lo wie man bisssen gesicht hun bisssen so rem Mächt ja wann ze kucks aus der Zeit wat war do so wirklich Sache wo rausgestachen a wo als net als Idoler, mee als ok dat do, ech wëll genau dat dote maachen, wat déi maachen, geholl ginn. An dat waren der net ganz vill. Mä wat ech ja. schwätze vun, du hues gesot, Cannibal Corpse, Death, Immolation, äh, ja, Morbid Angel, sou Saachen, klassesch, klassesch äh, Tampa, Florida, Walzen, weess de. Ja, ja, ja, ja. ja dat war sech an Temper wat grouss gin ja. den e ganz berühmten Dude den den äh, de Gottvater of Death Metal genannt gëtt dé leider schon vun ausgangen ass 2001 das leider an Folge vun sengem Gehirtumor gestëwen den Chuck Scholdinger den och ja. den Frontmann vun der Band Death war ja. en Nummersprogramm. Absolut. Si si fir mech déi éischt Death Metal Band gewiescht. Äh, Scream Bloody Boar 87 war fir mech den éischte richtigen Death Metal Album. Ne? Und dann huet dat och so die ganz Bewegung an Trulle bruecht, ne? bis gesot hues Morbid Angel, Obituary, äh, D-Side, da war die ganz ganz Florida Szene. Ne? Mhm. Äh, wat es so och vill äh, gehollef huet, war eben och eng gewësse Persoun, den äh, Produzent Scott Burns. Ja. Ass bestëmmt schon héieren ja, den, ja. vun, vun Morris Sound Studios an, an Tampa. Ne? Hie war dee éischten, deen an, an den USA äh, probéiert huet, den, den, den knall duerchgeknallten Sound vun Death Metal äh, bëssen bi clean kléngen ze loossen beim Album, dat eben gutt, äh, gutt heierbar ass. Ne? Mhm. Bah een hat jo och, ech mengen wann ech mech net ieren, war et net esouguer Crimson Glory oder Sepultura wou hien fir d'éischt produzéiert huet? Dat war jo schonn, dat war jo och eng eng nach eng aner Versioun vun vun der Death Metal Dingens ne? Genau jo jo, Sepultura war un sech och wichteg an ech mengen et war effektiv Sepultura Beneath the Remains mat een deen éischten Album op sengem Label gewiescht. Jo ka sinn, mee och da wéis du sees och hien huet ouni hien géing et Cannibal Corpse an esou Saachen net ginn gell? Jo déi ware souguer déi kommen jo jo de Cannibal Corpse waren jo och net vu Florida gewiescht mee si sinn vun New York dohinner gezunn fir fir do hire Stuff opzehuelen an dann jo dofir zielen si och oft dobei zu den zu de Florida Bands ne jo Problem bei der ganzer Saach war et war och Ähnlech wéi beim Thrash Metal, et huet em beemol gouf et an vun deenen puer Bands déi dat ganzt ausgemaach hunn, gouf et op eemol eng Fantastilliard Death Metal Bands an jo jiffree wollt méi komplex a méi technesch klengen wéi déi virdrun an et war eng Iwwersättegung ginn, jo et war esou, jo dovunner gëtt et dann haut och net méi ganz vill, dat ganzt war dann esou. ja, fillt en sech och dann e bëssen esou ugeekelt gefillt vun dem, vun dem cleanen Sound, deen am Ufank nach esou rau gekléngt huet, ne? Jo. Jo. Ja. An do ass dann zum Beispill an anere Länner spéiderhin déi Well komm, wou se ugefaangen hu méi melodiéis Saachen ze maachen, oder? Wéi se, Genau. wéi de ganze Black Metal herno komm ass. Eben genau, fir, fir genau. dem Death Metal an dem fir an dem Thrash Metal de Fanger ze weisen an ze soen nee dat do ass net dat wéi et soll sinn brauch e keng super gut Produktiounen. Mee ja wie, wie bass du dann iwwerhaapt ähm, a Kontakt komm mat Death Metal? Ja a dass et zielt definitiv zu mengen Lieblingsgenre an ech sinn och wierklech do déif dran am Death Metal an ech ja. kéint dat ëmmer ëm kéint all Dag lauschteren. Kent wierklech all Dag kënne ech Death Metal lauschteren, maan ech och gréisstendeels. Wéi sinn ech dra komm? Boah dat hat maer éischter ewéi lues ugefaangen. Déi éischt Bands déi esou e bëssen Death-like waren, waren In Flames, déi zu deem Zäitpunkt wou ech se gelauschtert hunn awer scho. Vill méi soft waren. Dann koum jo esou Saachen wéi Black Dahlia Murder waren da komm. Napalm Death war De Barney. Genau de Barney Barney Gumble. Hie war ausschlaggebend fir meng ganz Entwécklung vun Musek déi ech ab do gelauschtert hunn. Dat war dat war dommels Album Mound vum Mound gewiescht. an der an der Metal Hammer an ech hu mer op kaf mol einfach kléng interessant ech hun d'CD ageluecht am Ufang war ech wierklech sou what the fuck ass dat dat do ass esou krass dat ass ultra ultra krass an dräi Lidder weider war ech sou ok dat do ass esou gäil ech wëll ni méi eppes aneschters lauschteren. War et Utilitarian? Äh nee nee nee déi war jo vill méi spéit komm, et war Smear Campaign vun 2005 wann ech mech net irren. 2006 oder 7 oder sou dorëmmer ka sinn. Jo jo sou dorëmmer. Ok dat war dat anert wat vill ausgemaach huet dat war och aus der Battle Hammer, dat war nämlech sou klengt Heft an der Zeitung gewiescht, klengt dunnt Heft vun ech weess net méi 20, 30 Säiten oder sou gell, en Death Metal Special. An dat dat Heft hunn ech rop a rof gelies, 10.000 mol, an do waren och eben all déi Bands dran, déi mir elo genannt hunn, an ech hunn alles dovunner misse lauschteren. Dat hunn ech och gemaach, an säitdeem war ech an den Death Metal verléift. Jo, sou séier kann et goen, ne? Sou séier kann et goen. Ech ka mech un ee Moment erënneren, Ech si schonn, ah, wat heescht, ech si scho méi laang dobäi. Ech hunn alt e bësse méi metallesche Background gehat, wéi mir eis kenne geléiert hunn. An ech mengen, wann ech mech richteg erënneren, huet dech och déi gutt al lëtzebuergesch Band Ex Inferis do

De Francis and Harris, deen hat ech och rop a ruff gelauschtert. Ech fannen deen och haut nach ëmmer gäil, deen Album. Jo, ass esou knaschteg an passend esou gutt. Jo, jo, jo, jo, et passt einfach wierklech perfekt esou. Jo. Mä bei. Fab, jo, fab bei dir dat nach esou e bëssen, wou's de esou, ech weess, du bass net grad esou den, den, net grad esou krass den Death-Fan wéi ech, awer du hues schonn villes gär. Bon, 't hänkt, 't hänkt dovun of. Also ech maachen, ech di mer schwéier, Alles ze ënnerscheeden am Sënn vun, ass et elo Death Metal, ass et Melodic Death Metal, dat hänkt ëmmer vum Aspekt of a vun deem Moment, wat ech gäre lauschteren. Ech ech si fir d'éischte Kéier mat Death Metal a Kontakt komm, dat war dat war och In Flames war dat fir mech an der Lycéeszäit, klassesch. Eng eng eng eng deemolseg Frëndin huet mer dat am Haff, am Schoulhaff vum LTB gewisen, hei lauschter dat do, ech hu schonn Power Metal an esou Saache gelauschtert, An ech mengen dat war dat war Clayman oder sou. Ja. An dat war sou ma dat kléngt gutt, mee kenger dass dass net schon net enregistréiert an ähm, dunn méi spéit koum Reroute to Remain an ech mengen dat war deen Album wou mech an den Death Metal ran an de Melodic Death Metal ran bruet huet an do natierlech vun do aus all méiglech Saache bäikomm. Mee ech si perséinlech éischter een dee mat melodiéise Saache wéi wéi zum Beispill déi e bësse méi eeler In Flames, Soilwork, keng Anung, Hypocrisy souguer ass fir mech zum Deel melodic och hautzedaags, lo wat se fréier gemeet hunn war puren Death Metal gell. Mee wann ech elo wierklech vun deem klassesche Death Metal kucken, ok Death ass kloer. Symbolic oder Human ass ass einfach nëmme gäil. Do féiert kee Wee dolaanscht. Mee dann natierlech och jo e bësse méi extravagant Bands. Ech sinn zim ech hunn ech zum Beispill ech sinn der Meenung, wéi en Dir vun elo gesot mat Napalm Death, wann s de kanns Napalm Death lauschteren, da kanns de alles lauschteren. Jo, jo, et ass zimlech chaotesch, en chaotesche Wahnsinn. Wann s de dech do an deem Gewulls do erëmfënns, da kanns de alles vun Death Metal lauschteren, ob et Cannibal Corpse ass bis Suffocation oder Nile och. Dat war eng vun deenen éischte richtegen Death Metal Bands, wou ech. kennengeléiert hun war Nile. Ja, ja, dat, ja. dat si sinn och nach ëmmer eng vu mengen absolute Favoriten. Mee dat ass alles esou wann esou kucks, Death Metal ass krank gell an dat ass awer esou schéin gell. Ja dat ass wierklech eng verdammt extrem Musek gell. Ech stelle mer selwer heiansdo fro, Freck wéi kann kanns du dat lauschteren gell, dat ass total mëll wat do wat do leeft gell. An ech hunn dat awer esou esou mega gär gell. Ja ech mengen et gëtt et gëtt ass net elo wéi bei engem. Um Power Metal Album oder engem sou Fantasy orientéierten Album. Ech menge kuck nëmmen e Cover vu Cannibal Corpse. Kuck nëmmen drop. Dat ass puer Gewalt. Voilà, dat ass just, ech zerschloen elo däi Gesiit bis näischt méi do ass. Jo. D'Lidder si schonn eng alleng direkt an d'Face, gell? Hell mass mash d'face, I come blood, fuck with a knife, gell? Ech mengen, dat kanns de net schéi schwätzen, well dat ass einfach. Nee, dat ass net schéi. Right in your face, gell? Dat ass absolut net schéi, dat ass brutal an. Ja, dat, ech meng dat och genau dat wat wat déi ganz Zeen sou ausmëcht. All, all Metal Genre huet seg gewëssen äh, ja, Charakteristiken, sei gewëssen Charisma. Wann ze gings Death Metal schreiwen mat fleischicht net dësen Thematiken war dat natürlich alles gëtt Ech schees net das net das net unbedingt gut ass méi et passt net wirklich. Wanns de Death Metal lauschtert muss et muss et einfach nemmen et muss kraachen, keng Ahnung. Jo, jo, jo, jo. Ech mengen do gouf et och domols vill wie konnt déi krassesten Texter schreiwen sou e bëssen ne yeah. an domols war jo ganz Kampf so. Jo, jo, jo, absolut. Ech mengen domols war jo och déck vill Politiker äh, déi sech géint

Ah, ja, ja, stimmt. An äh, ich mein sinn déi viel Leiit aus der Zeit die soen, dat war die eescht Kéier wuch Death Metal héieren hunn an fort déi äh, do wo ech rakomm sinn. Äh, sie hat fir déi Dir wëssen, sie hat am Film Ace Ventura klengen Optrëtt gehat, wirklich ganz klengen Optrëtt, wo se op no grad Hammersmash d'Face spillen. Ja. An äh, ja, Fir e Mainstream Comedy Film wou eng Death Metal dra vir Band dra virkënnt, dat war schonn scho krass gell muss ech soen ne. Ech hat en Interview mat mat hirem Gittarist gesinn viru kuerzem an déi ginn nach ëmmer op dat ugeschwat. Sou vill, dat ass jo elo schonn 20 Joer hier oder sou. Ja ja ja ja. Dat ass krass wéi de sou e klenge Moment ka markéieren. Sou wäit ech mech och kann erënneren ass war et net och souguer den Jim Carrey wou, wou Fan vun der Band war, wou et kannt huet. Jo, et war seng Iddi, datt se an de Film erakommen, hien hat se kannt an hien hat et gelauschtert an hien huet missen anscheinend haart laachen, well en déi esou eppes héieren huet. Gell? An jo, gesot, déi mussen an de Film kommen, gell, do féiert kee Wee dolaanscht. Mee de Rescht ass Geschicht. Ech fannen dat gutt. Jo. Ja. Oh, ech muss néitschen. Ee Moment, dat ass Ma du. Ja, mee dat ass wann en hänke bleift, dat ass méi blöd. Dat ass ëmmer sou, ja. Oh, fre. Sou, besser. Gesond. Gesond. Nee, ech hu kee Corona, ech hu just genéitscht. Ja, dovunner néitst een jo och net. Nee, dovunner stierft een einfach. Hm, a verschidde Länner vläicht, ja. Ja, nee, hei net. Hei geet een op Terrasse sëtzen, wéi d'Mongoen. Mee dat ass, dat ass en anert Thema. Dat mer och hei elo léiwer direkt si loossen. Mee jo, mir wëlle jo e bëssen politesch onkorrekt sinn, hat mer jo schonn direkt gesot. Ähm, mee jo, jo, dat war, wéi gesot, dat war esou meng, meng Ufankszäit, éischt esou déi Göteborger Zeen. Ja. An, äh, jo. Ja, déi Göteborger Zeen ass och immens, immens wichteg, ne? Déi ganz schwedesch Death-Metal-Zeen ass mega gäil. Dat huet jo ugefaangen och mat, mat Klass. Tëschent Erft, Bettel, wéi en enthumt an entliicht an esou weider, ne? An dann war Göteborg, déi eppes komplett aneschts dann gemaach ginn, ne? Ja. In Flames, in, At the Gates an Dark Tranquillity, déi dann, jo, amplaz haarden Blastbeat hunn se dann Melodie dra bruecht mat der Gittar, ne? An dat ass nach bis haut mega beléift a mega gäil. An ech mengen, dat ass mat engem deem beléiftesten Extrem-Metal-Genre iwwerhaapt, ne? Melodic Death. jo deen jo och soit disant evoluéiert huet, all wierklech all Kontinent huet bal seng Hochburg un um Melodic Death Metal oder um Death Metal nach mm -hmm. schwedeschen ass du hues an Asien hu mer och ganze Koup äh, mir souguer hei zu Lëtzeburg e ganze Koup äh, Melodeath Battle Metal ah, Melodeath Metal Bands so dat war wat vu zo Me ja die Fro wo bleift ass natierlech ähm, Wisou maa mer dat hei iwwerhaapt? Wat, Kaméidi am Allgemengen, mengs de? Jo. Déi Fro stell ech mer all Dag. Jo, all Dag méi wéi eng Kéier. Nee, mir maan dat, mir maan dat gutt. Zumindestens sinn ech dovun iwwerzeegt. Denke mir dat. Mir denken dat, jo. Zumindest denke mir dat, jo. Mir denken dat, ass och, dat ass och ganz ok esou. Mee jo, wat, wat kann een geschichtlech nach iwwert den Death Metal soen? Ech mengen, fir déi Leit, soen ech emol einfach dobaussen, déi, déi sech näischt ënner Death Metal kënne virstellen, an do, do soen ech dann och Kleinstadt am Sënn vun, wann ee schwedeschen Death Metal lauschtert oder Bands wéi, jo, Bolt Thrower oder Hypocrisy, Dat ass esou, du léis dech op d'Strooss, ne, de flaache Wee, an da gëss du vun enger fetter Dampfwalz esou platt gerullt. Esou, ja, ja, esou fillt sech dat un, well net alles, wat Death Metal ass, ass onbedéngt schnell oder, ja, ja, kann och rhythmesch bedéngt sinn. Dat ass rhythmesch bedéngt, dat ka mega lues sinn oder Geknëppels wéi bei Morbid Angel oder Cannibal Corpse, wierklech, wou deen och, ech mengen och, fir d'éischt kritt dee Begrëff. Geknëppels opgetaucht ass. An dono, wat ech perséinlech fannen, wat am Death Metal bësse méi zum Virschong komm ass, wat och mega gutt ass fir all déi Bands wou haut nach iergendwelch Zort vun Death Metal man, ass de Bass. De Bass als Instrument fannen ech ass duerch den Death Metal, jo wann se esou vill esou vill. Jo, Kaméidi. Haha, Kaméidi hues an engem Track. Hien huet et gesot, hien huet et gesot. Ech hunn et gesot. Wann s de souvill Kaméidi op engem Track hues an eng gewëssen Dezibel-Limitt wëlls spillen an du wëlls, dass däi Bass awer gutt kléngt, an do hunn sech da wierklech vill Gedanke gemeet an hunn et esou. hikritt, dass de Bass effektiv esou e, ja, e, wéi nennt se dat, e knackege Sound erausbruet huet. Well dat Slapping ass méi zum Virschäin komm. Herno natierlech beim Technical Death Metal, ouni de Bass géing et dee Genre guer net ginn. Da sinn ech iwwerzeegt dovun. Och dann. Progressive Death Metal na, wou de Bass dann eng komplett aner Spuer spillt wéi d'Gittar an do héiers de nawell wonnerbar eraus, gell? Jo, jo, dat ass genau dat. Ouh, pardon. Jo, dat ass just dat Effektiv, datt de klassegen Death Metal, wéi en eben an Tampa, Florida gebuer ginn ass, Deen fënns de haut net méi. Dat ass effektiv e bëssen bëssen ausgestuerwen, ebe grad wahrscheinlech well et domols esou vill Bands gouf wéi Sand um Mier. Mee wat awer dann dofir cool ass, dat den Death Metal huet sech weiderentwéckelt an a verschidde Subgenres ass en dann weider gefloss, wéi eben de Progressive Death Metal, wou och Opeth mat Virreider sinn, Melodic Death. Dann hues de nach d'Hardcore Leit, den den Slam Death an den Brutal Death Metal, ne esou Saachen ewéi Suffocation, Dying Fetus, esou Saachen. Ass dat scho Brutal? Ech mengen Suffocation ginn als mat eng vun den éischten Brutal Death Metal Bands bezeechnet. Hm, okay, ech hat zwar wierklech gemengt dat wär, dat wär awer. Jo ok, et ass jo och Death Metal. Ech mengen do hu mer jo schonn de Problem. Wéi definéiers de de Genre, wann s de selwer einfach en eegenen Aspekt dofir dofir wëlls hunn an jo. Souwisou, dat sinn alles just Genres. Ech mengen am Grousse Ganze sinn et einfach Leit déi gären, jo ech weess, mir geheien ëmmer gären alles an d'Tirang, mir freeë mech dat am Endeffekt, gell, och wann een net gär zougitt, ne. Mee am Endeffekt sinn et einfach just Dudes, déi gären, gär, gäil, extrem Musek maachen. An ech mengen, dorop kënnt am Enn vum Dag, ass dat dat Wichtegst. Jo, dat stëmmt absolut. Wou, wou mengs de geet dann d'Rees vum Death Metal hin? Ech mengen, mir hunn elo esou vill Sparten aktuell Mengs de den Death Metal wäert sech weider evoluéieren am Sënn vun et wäert et nach Genre ginn? Ech mengen praktesch all Dag poppt jo eppes Neies op. Wat ass do nach erauszehuelen? Jo ech géif schonn soen, ech meng et ginn esou vill Bands dobaussen, déi esou vill Potenzial hunn, awer déi vläicht elo keen Death Metal méi am traditionelle Sënn maachen, awer einfach, Alles mateneen mëschen, progressive, melodic, an dann Elementer vum Death Metal dra bréngen, dann mat cleane Gesang an esou weider, ech mengen dat ass, dat gëtt et vill de Moment an ech sinn och ganz frou driwwer, well do gëtt et och ganz vill Schéines. Dat ass mega divers, jo. Jo, an ech mengen do wäert och d'Zukunft nach méi an déi Richtung goen, datt ëmmer Läit probéieren zumindest Elementer dovunner, also ausstierwen déit et egal wéi net, doudsécher net. Jo dat kann ech mer och net virstellen. Ech hu mer just wéi gesot och schon bei aner Saachen d'Fro gestallt sou ok wéi wäit kann e Genre evoluéieren oder et ass jo am Fong net de Genre wou evoluéiert, et sinn einfach d'Leit déi hir Saache schreiwen, deelweis mol ouni sech Gedanken doriwwer ze maachen an esou si jo och scho Genrë verschwonnen. An wann s de kucks fir déi wat soen ech elo fir déi 10 Joer vläit wou de. wierklech den Dev Matel säi Fouss gefaasst huet a sech dono an e rise Bam entwéckelt huet vun enger Millioun verschiddene Genren, frees du dech dann awer esou, ok, kann en awer vläit iergendwann eng Kéier, wann déi Grouss all fort sinn, wat ass dann? Jo, mee ech denken, Musek, eng Musek-Stilrichtung stierft ni aus, egal wéi net. Kuck, et sinn haut nach Leit, déi Beethoven, Mozart, Bach an Wagner lauschteren, gell? An Jazz an Blues gëtt och nach ëmmer gelauschtert, an esou ass et net aneschters mat Death Metal. Et kanns de net vergläichen, awer et wäert ëmmer déi Déngens ginn, ëmmer déi Subkultur wäert et ëmmer weider ginn. Jo, dowéinst a stierwen se mech dout sécher net aus. Wéi kéinte mir dann als Podcast de Leit den Death Metal schmackhaft maachen? Dat ass eng schwéier Fro. Well Death Metal ass, wéi s du scho gesot hues, net fir jiddereen, well et extreme ass. Jo, wa schonn ee mat Growlgesang absolut guer näischt kann ufänken, deem kanns de nimools Death Metal iergendwéi schmackhaft maachen. Obwuel ech virun 20 Joer och gesot hunn, sou eppes kann ech net lauschteren, haut sinn ech mega Fan. Mee wann, ech denken, wann s de bis e gewëssen Alter hues an dech op eng gewësse Museksstilrichtung festgeluecht hues, kanns d'Stil och net méi nach groussarteg ëmänneren. An et ass schwéier, Death Metal schmackhaft. ze maachen, géif ech soen. Mir hunn awer, wéi mer, wéi dat vu Kaméidi esou gewinnt ass, hu mer natierlech erëm eng Spotify-Lëscht gemaach. Mir hunn esouguer dës Kéier zwou gemaach, eng emol klasseschen Death Metal, also klassesch mat Rock an hei an do gemëscht, an eng Melodic Death Metal. Ech mengen déi wäerten zäitgläich erauskommen. Jo, déi kommen zäitgläich eraus, déi sinn dach elo online an da kann een zumindest do eng Kéier erakucken a vläicht fënnt een do eppes wat engem awer gefält. Ech héiere grad, hei muss iergendeen an der Noperschaft huet grad decidéiert, ech muss elo dee Bam ëmseeën. Jo, ech héieren et och. Dat ass herrlech, dat ass herrlech. Rëmleng ass speziell. Dat ass nice, mee dat ass speziell. Klassesche Süden. Et gëtt ëmmer iergendwou eppes geschafft, gell? Oder pardon, dat ass jo generell zu Lëtzebuerg esou, wou ass kee Chantier? Hm? Mä jo, dat ass dann fir eise fënneften Podcast, mengen ech, ne? Genau, Chantier, Chantieren explizit zu Lëtzebuerg. Wéi kann ee se besser maachen? Wou däerf ech fueren? Wou däerf ech fueren, ne? Oder jo, du muss am Fong wierklech esou maachen, wou däerf ech fueren? Well wann s du frees, wou däerf ech net fueren, dat gëtt vill ze laang, gell? An jo, wat hu mer iwwerhaapt alles an deene Lëschten do dran? Ech gesinn, do stinn nei Saachen, wou mer nach net erwähnt hunn. Ech menge wa mer och op eng, denken ech, op eng wichteg, op eng wichteg Band zeréck kënne kommen, déi och eng gewëssen Zäit gutt ënnerwee war an och vläicht de Melodic Death Metal, nei definéiert huet, dann ass et Children of Bodom. Ech mengen, Alexi Ley ass viru Kuerzem, Ufank dëst Joers, ass se vun eis gaangen, jo. Mee si waren och extrem wichteg a waren och fir mech perséinlech eng vun deenen éischten Death Metal Bands, wou ech gelauschtert hunn, bis dann hunn dee ganzen anere Rescht dobäikomm ass, gell. An an Däitschland ass, ass och, fannen ech, äh, ass och nach villes gewiescht, wat ech, wou ech herno nach Ja, vill, ja, ja. vill, vill, vill, vill gelauschtert hunn. Neaera war mega wichteg um Ufank fir mech. Ja, Heaven Shall Burn. Heaven Shall Burn, voilà. Déi, déi Noch, äh, Klassiker, kanns de scho soen. déi technesch Saache wéi Necrophagist an Obscura, ne? Ja, gutt, den Necrophagist, ja. Obscura och nach haut ëmmer gutt ënnerwee, gell? Och hir leschten Album, äh, Diluvium, saugäil.

Nee. Mä och Black Dahlia Murder ass och eng Band, déi den Death Metal an de leschte Joerzéngt ganz wäit bruecht huet, ne? An jo, déi ginn och nach ëmmer weider an déi Richtung an déi wäerte warscheinlech och net esou schnell langweileg ginn, ne? An och eng aner Band, déi has du mir gewise gehat virun, ech weess net méi, zwee, dräi Joer oder esou, Rivers of Nihil oder Rivers of Nihil, ech weess ni wéi et ausgeschwat gëtt. Rivers of Nihil, jo, déi sinn Déi si lusch, mee do gesäis de jo, wat machbar ass. Jo, genau, dat ass eng, dat ass e Beispill, wou e weist, dat ass eng Richtung, do kéint een zum Beispill higoen, ne. Ja, ja, do hues de Recht. Ech mengen, wat, wat, wat benotze si? Si benotzen, meng ech, och Saxophon an hire Lidder deelweis. Genau, genau, dat ass schonn eppes ganz, Saachen, dat fënns de net all Dag. Nee, dat ass schonn eppes Spezielles. Mir hunn natierlech och, wéi gesot, mir hunn et scho virdru gesot, lëtzebuergesch Bands vertrueden duerch ganz spezifesch. Vläit elo net, awer e Mischmasch vun Death Metal, ob et Melodic ass oder éischter méi Oldschool Melodic Death Metal oder esou. Mir hunn Scart, mir hu Feradurhummer, also dat si schonn Bands, wou och um Komme sinn oder wou do waren a wou awer erëm um Komme sinn a wou nach ëmmer e feste Sëtz an der lëtzebuergescher Metal-Zeen hunn. An ech fannen dat, ech fannen dat gutt, dass mer awer eng gewësse. Och Testimonia, déi ech net.

Wéi, du kanns net onbedéngt soen, ech lauschter keen Death Metal, well et gi Leit, déi bestëmmt keen brutal Death Metal lauschteren, mee se lauschteren zum Beispill Metalcore, wat, wat vun do kënnt. Also déi ganz, déi ganz Spart do ass mega krass ausgebaut. Mee et ass wéi de Pit seet, dee gudden ale klasseschen Death Metal wäert et héchstwahrscheinlech net méi esou ginn. Nee, an awer lauschteren ech en nach ëmmer gär. Jo, et ass och nach ëmmer meegen, also dat ass dat ass Fakt. A lo soen ech definitiv näischt méi. Jo, a ech géif och soen, ech mengen et ass alles gesot ginn, menge mir. Ech denke schonn, ech mengen et huet kee Wäert et, mir hunn et jo schonn eng Kéier an der an der Queesch duerch d'Geschicht vum Heavy Metal hu mer schonn. op Death Metal higeschwat mhm. an ähm, der Teil war vu just enke fir ja fir bëssen a fäit e bësse méi Detailer anzubringen. Natierlech men nennen ëmmer ganz vill Bands. Me kéinte just e Video ma vun 3 Stonnen sos näicht ma wie wie Bands op ze zielelen, wo man ger. Ja. Äh, wat sinn deng top 5 Lieblingsbands an dann dauert et 3 Stonnen as sind der hanno awer 10.000 oder so also Ass souwisou Top 5 gell, dat geet net duer. Maer Top 300 draus an da kënnen ech op se ufänken emodder. Jo, ech kann mech kanns erënneren, mir viru Joren eng Kéier gesot, ech mengen du hues se och gemeet, sou wow maer eng Kéier eng Top 100 Lëscht vun dengen absolut Liblingsalben a kuerz Zäit drop hu mer se, ech mengen ech hat se och gemeet, ech weess emol net méi wou ech se leien hunn, ob ech se iwwerhaapt nach hunn. An wahrscheinlech ass se outdated, vun dohier muss se erëm abgedate ginn. Do hu mer kuerz Zäit drop gesot, Merde, ech brauch mindestens 200. An wäre mer do ukomm, hätte mer nach Plaz fonnt fir anerer, gell? Also, ja, ja, ja, das ja, eng end, ja. endlost Lach vu vu Saachen, déi mer gutt fannen. Ja, mir ass och gutt. Ja, ass viel, gut. Vielzeitigkeit. Genau dat. Jo, ech ging soen, dann hätte mer dat schon duerchgeholl. Jo, d'Spotify-Lëscht ass do. Mir maachen selbstverständlech zwou Melodic Death Metal an Death Metal zur gläicher Zäit oder genau 5 Sekonnen versat. Am beschten, jo. Am beschten, ne? 7,3 Sekonnen versat. Okay, genau. Genau esou laang wäert et dann och sinn. A fir déi Leit, déi dann do wëllen eralauschteren, wëllkomm, maacht wéi doheem. An da géing ech soen, dann héiere mir äis geschwënn hei erëm. fir weider ze man mat de mat de Genren a mat sou munch anere Saachen wou nach kommen. Jo richteg. Mhm a wuch den Här. Majo da mat gutt déi Leit dobausse sinn. Merci fir d'Nolauschteren an bis den nächste Kéier. Bis dann jo ciao ciao. Ciao ciao.